Hi girls, Lisa Angharad yma. A heddi, fi mwyn siarad gyda chi am y ffordd i chi'n siarad gyda'ch gilydd. Ac yn fwy penodol na na, am sut chi'n siarad am Instagram posts ych gilydd, achos Girls, it ain't pretty. A pam bod ydyn nhw'n bert? Achos bob tro chi'n hinto unrhyw fath o arwydd o sexuality, rhywun yn teimlo bach yn sexy am hynna'n, rhywun yn bod bach yn flirtatious, chi'n slago fe off, straight away. Chi fel, oh god, if it just, if we just drwy llun o lan achos mae ath yn dda. Um, hold the boat. Siwr o fod do. Oh my god, ti'n meddwl llun i? Basically just tits o fe. I just like such a slut nawr. Yw na'n dig? Sa'n cael bore? Chi'n meddwl bod hwnna'n be kind, empowering each other, girl power, female future and all that? Sa'n cael ei bore. Cael ei falle, y ffordd gwell o ddelio dy ffrind ti yn bwrw pub ti. Ok, so ni gyd yn gwbo ma' bod yn teenager yn rili anodd achos un dydd ti'n chware gyda slime a'r diwrnod ar ôl 'ny yym ma' pen, calon a fanity yn complete chaos. So, ti'n deffro un bore, a suddenry, ma' massive boobs gyda ti, so ti'n me'wl, ok, wel dyw rhein ddim yn edrych fel bo' nw'n mynd i unryw le yn gloi iawn, felly waeth i fi ddathlu nw. Ti'n mynd i'r mirror, ti'n me'wl, oh my gosh, fi actually myn' i joio nw. Ti'n rhoi llun ar Instagram, ti'n mynd mewn i ysgol y diwrnod ar ôl 'ny, a suddenly ti'n slut. Grêt! Wel, nes ti weld y post 'na, fel, 'nai jyst rhoi hwnna lan am loads o likes bechgyn. Stopiwch neud e. Achos, let's be honest, ma' unrhyw lun ti'n roi ar Instagram achos bod ti'n meddwl bod ti'n edrych yn dda. Ti'n meddwl bod ti'n neud hyn? Ma' fe i neud gwefus y tu allan fwy fel bo' ti'n edrych yn fwy yy sexy a kissable. Ti'n rhoi llunie lan o pan wyt ti'n timlo'n dda. Ti ddim yn rhoi llun lan ar Instagram os ti 'di bod yn gorwedd dy ffôn ers dwy awr yn aros i'r person ti'n fysio tecsto ti nôl neu os wt ti 'da sbot huge newydd neu Os yw tampon ti 'di lico'n Topshop, ti ddim yn neud e. Ti'n roi llinyn lan pan ti'n timlo yn bert. Be' fi moyn holi chi neud reit yw jyst bod yn fwy parchus bo' 'na'n digwydd amser gwahanol i bawb. Rhwng wyth ag un deg wyth alle fe ddigwydd a do's dim rheole pryd ddigwydd iddo fe a mae gyd yn wyddonol reit? So pan chi'n gweld un o'ch ffrindie chi neu rhywun yn 'ych blwyddyn chi neu be' bynnag yn rhoi llun lan a

Jyst byddwch yn neis. Jyst unai gwerwch dim byd, jyst rhowch like. Mae'r ferch na newydd bwrw puberty. Mae'n rili really anodd, so jyst byddwch yn garedig. So anghofiwch y memes, uh, tod, oh, and a woman's down, fix a tiara, whatever, neu don't be kind, neu women stick together. Anghofiwch na, jyst actually newch e. Jyst byddwch yn garedig, os dim byd neis gyda chi weid, jyst byddwch gweud e. Hawdd? Okay, sorry os fi wedi cael rant. So just i recapo. Os oes rhywun yn rhoi llun sexual ar Instagram, pidwch slago nhw off. Peidiwch â galw nhw'n slut, achos dyw 'na ddim yn wir. Be' fi moyn chi sylweddoli yw, os 'ych chi'n siarad fel'a am ferched eryll, am ffrindiau chi, am bobl yn blino chi, be' chi'n neud yw chi'n rhoi y ieithwedd 'na, chi'n rhoi y ffordd 'na o siarad i bawb arall. Os 'ych chi'n ferch strêt, chi ddim moyn i fechgyn feddwl bod e'n ocê i weud pethe fel'a. Amdanoch chi. Oh my god, she's such a slut. Look at her, wearing a low cut top. Bla bla bla bla bla. Dim na'r ffordd ti'n siarad am ferched. Y diwedd. Os chi'n neud e, mae hawl da unrhyw un neud e. Stopwch neud e. So, os ti'n gweld bod ffrind ti di roi llun cynta slightly sexy hi lan, yna tria feddwl Good for you, honey. Mae'n beth lush. Dechrau mwynhau dy gorff, oce? Okay? Mae pawb yn y byd ma yn gweithio ti sut i gysau dy gorff. Maen nhw'n dysgu ti o'r funud ti'n dechrau tyfu boobs a tyfu pan ôl, maen nhw'n dysgu ti sut i gysau dy gorff. Wel, anwybyddwch nhw. Mwynhewch eich corff. Mae'r peth neisa allu di wneud. Os nag ti moyn wneud na, champion. Ond parcha bod rhywun arall yn dewis mwynhau nhw. You go, girl. Ta-da!